אזוי האט מען גערעדט אויפן הייליגן בעל שם טוב, און אזוי האט מען גערעדט אויפן הייליגן רעבן ר' נתן זיי אמאל געווען ביי די קדושת לוי, און די הייליגע קדושת לוי פרעגט אים צו ס'איז אמת אז די רבי זאגט אז מ'זאל טרינקען ברוינפן פארן דאווענען, אזוי קען מען דאווענען מיט התלהבות, איז אויב איז דא א פלאץ ווי מ'טרינקט נישט איז דאך עס ביים רעבן, די רבי האט דאך נישט געלאזט טרינקען, נישט נאר פארן דאווענען, און די רבי האט געזאגט אז ער טרינקט אפילו נישט קיין וואסער פארן דאווענען.

דאווענען און נאכדעם זאלסטו עסן און נאכדעם זאלסטו טרינקען? פון וואו עס גענומען דאס פארן דאווענען? איך ווייס נישט וואס די זאך איז. איך האב עס געזען די ערשטע מאל א שבת איז וואדעס, איך האב געמיינט איך, ניין איך האב געוואוסט אז ס'איז דא בחורים וואס זענען נישט שטארק מיט זיך, אבער איך זעה ווי מען ברענגט ארויס, איך טראג מיין זון און מיינע קליינע קינדער געבן צו עסן פארן דאווענען, איך זעה זיידעס מיט ווייסע בערד, דאס האב איך נאכנישט געזען. מען שניידט זיך טשיז קעיק מיט. וואס איז יעצט? כ'מיין איך מאך מיט דיר א קידוש נאכן דאווענען, לאמיר עסן א פיינעם קידוש, איך בין נישט מקפיד נישט קידוש צו מאכן אין בית מדרש, נו, איך מאך מיט דיר א קידוש נאכן דאווענען. פארן דאווענען? פארן דאווענען? נו, אפילו דאס מאכן קידוש פארן ליינען, אה. צו מאכן קידוש פארן ליינען, ביסט אפגעהאקט, ביסט אפגע אפ ביסט אפגעשוואכט, ממש אפגעשוואכט, ביסט שוין אויפגעשטאנען צו פרישע געלערנט, פיין, מען טאר נישט עסן קיין סעודה פאר מוסף, פאר מוסף טאר מען נישט עסן קיין ס די קידוש מאכן, שוין. אזוי פירט מען זיך ביי אלע קהלות, ניין? ביי אלע חסידות'ן, פאר תקיעת שופר און פאר ראש השנה איז א לאנגע דאווענען ביז ביינאכט, ברענגט מען קידוש צו מאכן, ה אבער ר נו.

ווייל די קדושת לוי האט דיך זעהן דא טאר זאגן זאלסט אוועק פארן, דאס מוז מען פאלגן, א צדיק הייסט מוז מען פאלגן, בלייב ביזן זמן, און ביים זמן וועט דיך שוין נישט קיינער אוועק שיקן, זי וועט אריין קומען צום דאווענען, די הייליגע קדושת לוי און די רבי נתן, טשא, נתן איז דא און די רב'ס חלק איז דא, ביידע זענען דא אויף שבת, ער איז געקומען ער האט געוואלט מאכן א אסיפה, א כינוס כלל ישראל מוצאי שבת, ארויס קומען מיט א חרם קעגן רעבן, די רבי האט דאס מרגיש געווען, האט ער אהין געשיקט רבי נתן מיט רבי נפתלי. מיר האבן נאס נאך אין דאווענען האט האבן זיי געווארט אין די זייט זיי האבן נישט געוואלט נעמען קיין פלאץ מיר האבן אויסגע'חשבונ'ט זיי האבן געוואלט זען ווי די רב'ס חולה געזעצט זיך אוועק און דארט נעבן אים וועלן זיי זיצן אז אויב עפנט ער אויף די מויל הייבט נאר אן עפעס רעדן קעגן רעבן וועלן אים דערווערגן פשוט כמשמעו טשאוקן יא אזוי האט ר' נאס מיר געפרעגט ר' נאס וואס וואלסטו געטון ווען ער וואלט אנגע ער האט נישט אנגעפאנגען רעדן וואס וואלסטו געטון ווען ער הייבט אן רעדן געשטאנען נעבן אים גרייט אים צו הרג'נען. טשאוקן. שוין, און זיי זיצן ווארטן און עס רייסט די שמועס צו ר' נתן נפתלי און זיי זעען ווי ער זעצט זיך אראפ און איינער זעצט זיך אראפ קעגן אים, איינער זעצט זיך אראפ אויף די זייט פון אים, מ'איז געקומען דא צו קדושת לוי, זיצן ביים הייליגן טיש, מוצאי שבת רופט אריין ר' קדושת לוי ר' נתן, פרעגט ער אים ס'אמת אז דער רבי הייסט טרינקען פארן דאווענען? ר' נתן האט אנגעפאנגען אזוי שרייען מיט דרך ארץ, איר אויך? איר אויך, אזוי ווי איר זענט שוין אויך מקבל איר. ער האט א תלמיד, ער האט זיך גע. איר אויך? איר זענט. זאגט ער, ניין, ניין, ניין, יענער האט אזוי געזאגט. ניין, ניין, איך וועגן דעם פרעג איך. אבער דאס איז שוין געווען א. ביים רעבן איז דאס שוין געווען א. מען רעדט אויפן רעבן און מען נעמסט אן זאכן קעגן רעב. קען, קוק אריין וואס די רבי זאגט, די רבי זאגט מען זאל נישט טרינקען בכלל. ווען רבי נתן איז געקומען צום רעבן די ערשטע מאל, האט אים די רבי געגעבן א. א קליינע ברוינפן קאפ מיט ברוינפן. האלב פון דעם, און מאך צו לחיים, צוטייל דיך דו מיט רבי נפתלי. האט רבי נתן שוין פארשטאנען אז דא טרינקט מען נישט. איך און נפתלי זאל, מיט וואס זאל מען זיך צוטיילן? זאג מיר פונקטליך ווי. דאס איז שוין געווען פאר רבי נתן גלייך, ווייל זאג מיר, חסידות איז מען טרינקט און מען דארף אנטרינקען, ער דארף אנטרינקען דעם יצר הרע, און ער זאגט מען דארף אהער א האלבן ברוינפן קאפ, אדער א פער פלייש פינגער, און טייל דיך מיט אים. דאס האט שוין רבי לוזי פארשטאנען אז דא טרינקט מען נישט יעצט פארן דאווענען, דער רבי האט אפילו וואסער נישט געטרינקען פארן דאווענען, וועסט אריינגיין אין די ברסלב'ע שילן, נישטא פארן דאווענען קיין טרינקען, נישטא קיין פארן דאווענען קיין טרינקען.